xiyimo xa ka ndoto ka hambanahambana mi khensa ku ka mi joyinile haleni ka nkanelo wa gingirikani vito ra mina mina mandlele gere gingirikani wa ka maxava ni khensa swinene ku mi joyinile haleni ni ka ni ku eka store somiwe linqaniwe gome qoqo to mi nga titimeli mi nga titimeli a ah, namuntlha la vulavula bin mayengana mr post ya it's been long hi nga tshama vulavula bin mayengana ne kumbe mr post no maybe i'm not i'm not yeah i'm not sure i khale ke za vulavula hi vona okay a vulavula hi vona mhaka leswaku va nga swi posta ti-picture ta vona ti nga ku trendeni ka facebook A mara hi nge zi hi ya kule a lava ku mi tsundzuxa ku nongonoko wa nkanelo wa gingirikani wu tisiwa ka n'wina hi vuseketeri bya R Funerals please join R Funerals namuntlha u tsarisa vanhu va 10 kumbe khume u hakela 250 ntsene a ku ngeteriwi tikhasikete va lahla hi hi tikhasikete to durha va famba hi timovha to durha ntirho wa vona wu basile so please join R Funerals namuntlha nkarhi wa ha ri kona u nga titimeli va kha va ku R Funerals se ifikile ku kha ku vula dj prime okay so ben mayingane ben ben mayingane ben mayingane mr post vayisala va va lava lava ku cambuteriwa ne mara ni tshame ni mi byela n'wina ni ku ben mayingane mr post vo hi wisa va va hi phuntisa kahle kahle like she says after ngopfu ne loko sweswo swi vona ku ku na xinsin'wana sin'wana xin'wana kumbe ku kuma ku na xiartista artista xi xi nga ku rhasa rhaselani swa nyova ha leswiya swimbirhi ne ha leswiya i tidogo ta game kahle kahle halo swa swi tiva ku ri they know what to do they just release pictures together and then mi mi rhasa rhasa i remember ku ve ku ku ku a ku ri na live yin'wana ya Mr Post ku nghena kumba n'wana kha hi fem teka swinene a kha phikizana Mr Post ni swo xo swi kota ku dlaya ku why Mr Post ka congratulate ku bimba hi gale ni ku ya ne ya ka tiko ra handle bimba hi gana Mr Post ni vurile ku tichomi

ti ve ti ku gear six six gears kumbe xa ti famba hi automatic you know hi leta to cinca hi lwele hansi se ti ti dya ti ya magoveni phela se se ya fika december ku nga ri khale sweswo hi le ka july ne ya it's july guys so it's only august september two months kahle kahle they have two months to, make, to work on their projects lowu za ku uh, september october ah october se lembe ri herini ni ku november we are gone se ta ta ta huma ti-album se se ku la ku tirhiwa phela sweswiwa se ku la ku tirhiwa that's how vafana lava vambirhi mr post na beni mayingani va va humese ti-picture leti a va kha va teke va ri swin'we va kha va kombisa ku tsakelana tanihileswi ni nga swi vula ku i tichomi ivi beni mayingani xi ya xi ya kaneta ka facebook eyi beni mayinga okay this is what i feel beni ku ze ke na tsala xitatus lexi a nga xi tsala xa ku um verini ngwenya na nhlapi nhlapi mi supposed le and beni ma ngani ngwenya okay i'll take it ku beni i vula ku yeye ngwenya and then mi supposed i nhlapi the reason i ku mr post a kha posta tivhidiyo ta yena a kha vulavula hi nhlapi ku se hi dya nhlapi yes yes namuntlha ku dyiwa nhlapi hi sonta un'wana na un'wana so so mr posta nguva ya ku i hlampfi hambi hlampfi cile hambi gedle hambi i ximondo kambe tihlampfi tin'wana ni cile leti mi ti tivaka ya tihlampfi leta mi ti tivaka kumbe tiheki mara mr post a nga fanela ku va a ri i fanele a va dyi a va dyi gedle a ni ku na tihlampfi leti a dyi kuphe gedle ya kula kuma ku yi va yi va i kapa ri kapa ne va ku i kapa kapa kumbe i bawuri ha mr post gedle mani i dyi kapa mr post se beni xi ri um nhlampfi na ngwenya um swi hanya ndhawu yin'we mara lexin'wana xi hanya hi vutlhari ka facebook na swi tiva ku why xi tsale swilo leswiyani xa swi tiva ku ku na vanhu lava xevhaka hi mbilu wa vona ende van'wani va kwata loko mr post na beni kumbe xi poste kumbe ku na tivhidiyo leti kumbe ti-pictures leti nga ku trendeni leti kombaka ku ri xona na mr post um va hanyisana ti-fans ta beni tin'wani ta kwata hi swisweswiya so beni wa there was doing what you call damage control ku ri ya hi nga va hi teke picture swin'we mara a swi vuli ku ri you know hi vanhu van'we kumbe ha hanyisana but we know some of us will know behind closed doors the two guys are friends you know they're just in a game because ni nga mi nyika hi xikombiso lexi xi nga tshama ni mi kombisa xo xa kaizer chiefs na pirates kumbe kaizer chiefs na sunders ma let me use chiefs and pirates ne loko wo cheka ti-chairman ta chiefs na pirates kaizer mutawungi na na nkulukumba Evan Khoza i vanhu lava va kumanaka swinene va kumana ngopfu vanhu lava ni nga vekela na Patrice Mutsipe ka Sundowns mara kuma ku defense ta ti-team letimbirhi a ti kumani so minkarhi yo tala va tala ku va va va nga va va nga va nga veki um switatimende leswi kumaka ku ri va va va kumana mara va kumana and we all know we all know ku va kumana mara the rivalries it's always there ku ri ni favor chiefs ya pirates nge hi bi wa swi twisisa so hi leswi nga ta humelela ende vulavula hi mhaka ku ri pirates nge hi bi mr post endle video namuntlha a vulavula hi ku um december se ya fika se se hi redi se hi lava ku tirha se se ku lava ku tirhiwa se ti lava ku vuya mr post xi ku hi nge tluri hi munhu ni ku ya ti ta vuya mos december leyiwani kambe ya beni album yi huma rini September. September ne? You might September or October. I'm not sure. Somewhere there. Uh, yi tala ku rhanga yi huma masiku lama then ku ta huma ya mr post album and then so these guys are just in business guys ni vurini ku tichomi mi nga zi mi swi teka swa serious mi nga dlayani mhaka mr post na beni va ta mi siya mi ri handle va fanele lavambirhi they're in business and they know what they're doing va tiva eh, market ya vona va swi tiva ku ri va fanele va endla havokonyana ka social media ku n'wi mi kota ku ku hina hi kota ku vulavula hi vona na ku mavito ya vona ma pfhumba going to uh, their release of their albums in september october november or december somewhere there so they just wanna be vo lava ku va emilon'wini ya hina na n'wina ti-fans and va swi tiva they know ku ri swi sasa swa swi tiva ku timela ndilo heyi cause swi swa ku ku trenda tinsimu tihi laha handle a ku trend risimu ra ben mayingani sweswiwa and a ku trend risimu ra mr post sweswi loko u chekaka tinsimu ta xitsonga leti nga ku trendeni you know swilo swa tolo swa tolo you know eh, munhu wa munhu xongirhangani eh, va j john you know you know ku duma tona letiya ti nga ku dumeni swo swa vana va doctor sofi letiya va nga ti humesa ta ha ri ku dumeni um va dj mfuza a ve le ku dumeni sweswi va dume va dume last year sweswa ku duma va j john ku famba va j john a munhu wa munhu sweswa hi leti ku fambaka la um ku na yin'wana yi nga tlanga hi ni rivele ngoma liya mali ya ba na yona yi nga se yi le ku fambapfumbeni wa vona so vaxisala va vambirhi vo lava ku timela ndzilo lowu nga kona sweswona tinsimu leta ti nga ku dumeni ngo mi cina ku hi tona va le ku va lava ku timela ndzilo lowu ya ku ri focus on us we are the center of attraction or hi hina hi nga khoma munyukuzi wa xigasa so mi nga chavi mi nga hlama loko va posta picture leyi ta va ka hina a hi swilo swintshwa va swi endlini va ku posite video the previous years va kha va chingelana ka caltex you know eh, va posta ti-picture you know va dlaya ku teka ku hlangana ntsena loko ku na funeral va yisa lava va teka ti-picture mara is good because ha swi tiva ku traditionally not really traditionally ntolovelo wo tala i ku vanhu vo tala va va tala ku hlangana hi minkarhi ya ti-funerals ivi then va teka ti-picture because a va tali ku vonana vo tala se kuma ku nkarhi luwa va va va ku na wona ku ku teka swithombe va swi hangalasa hangalasa ku he you know so mr poster ben mayanga va poste picture letani only the reason i ku va va timela ndzilo wa tinsimu leti nga ku rhasarhaseni la handle va lava ku teka attention i swi voni bini ma nga na xi kha xi posta posta ti-picture ta xona xi ri lwandle Mr. Post na hi busy hi ti-live you know ku busy ku busy kwala mani ka teka vunyukuzini but the post xiti xi nge tluriwi mara ta swi vona ku ri um van'wameri hi nga phikizanisi va yisa laha a hi va phikizanisi Mister Pozi a nga swi vula ku a nge tlurisi already se swi la ku le ku phikizaniweni beli xi ri eh, ngwenya xo hi xo ngwenya or loko ze xi ku hi xo ngwenya swi la ku hi un'wana ta vilela Mister Pozi xi ku there's no fish this week a namuntlha a yi vonangi video ya nhlapi xi ri ku hava fish ku swihlapahlapani swa eh, swi kurisiwaka a za swi kula ngopfu swa ha ri switsongo ey Mister Pozi na mhaka ya nhlapi Mister Pozi i kapa ne i gede hi ku ya mina kapa na gedle xi xin'we a hi ximondzo ni a best post a ximondzo gedle tihlapi leti a ti kulu letiya you know kumbe xaka ah mara xaka xaka xaka is too much hi lava tihlapi leti ta ku ta ku riwa hi lava ta ta le malwandle because a lwandle ngwenya a yi tali kumeka hi mhaka munyu ne mi ta hi pfuna hi nga tlati swa ti-geo ve ri geography or uh, is it botany no no it's not botany geology hi swona ne hayi sweswo swo tana swa kumbexana i swa agricultural no it's not agricultural kumbexana swa mbango i don't mi ta hi byela handle ku mi ri i yini hi ku ya hi swona ku ri ngwenya ya kumeka alwandle na hayi a yi tshembi ya kumeka hi mhaka ya munyu because mati lama na munyu so a yi comfortable yi kumeka madan'wini you know ku ya dan'wini leyi ri nga kona laha tshama laha um eh, domlele ra ra ra ra ra hudson tsan'wisa uh, is nsami ne nsami dam swilo swiwani i ta ta ti vona tikapa tikulu so i va mester post na tingwenya ku hava mara va ri ti kona tingwenya le mbombomela le ndhaku le ti kona tingwe ko ka tshama ti dya vanhu na timpfuvu ti kona mara hey a hi telangi swona a lawula leswi swo ntsena ni nge mi nga rivali ku nongonoko wa hina wu tisiwa ka n'wina hi vuseketeri bya r funerals loko u lava ku joyina r funerals namuntlha va joyinge nambara yeleyo

I'm thirsty to torha xa mina i ngwenya na nhlampfi swi la ni vhakela ve sitoposi ya dya nhlampfi e ngwenya na chava mi ngwenya e dyi nga ni bvanyangeta le gere mina salut salut mi nga titimeli